Ũhoro wa Ngai rĩ? Ĩĩ. Ũhoro wa Ngai o na hatarĩ titles, titles they are merely kĩrĩa, nĩ maũndũ tu ma kũhenia andũ. Well, titles nĩ njega, Ĩĩ. no agĩkorwo kũhunjia nĩ ũndũ wa title rĩ, we wĩ con man. Tondũ nĩ waigua maandĩko marauga atĩa, wenda ũtuĩke mũnene, wĩnyihie, wathĩke. Wenda ũtuĩke mũnene. Arutwo magĩũka magĩkora Mwathani, makĩmwĩra atĩrĩrĩ, nũũ mũnene gatagatĩ-inĩ gaitũ? Mwathani akĩmwĩra, Ũrĩa ũkwenda gũtuĩka mũnene gatagatĩ-inĩ kanyu. O, nĩmokĩte kũria Ii, mwathani. Nĩmorĩtie mwathani. O, mendaga mwathani auge, Ii, ng'ania "Niĩ nĩwe- nyendete Ii, Peter, ii, nyendete is the Petero, rock." nyendete Johana, Mm. nyendete Jakubu. Mwathani akĩmwĩra, Ũrĩa ũkwenda gũtuĩka mũnene harĩ inyuĩ inyuothe-rĩ, nĩeke maũndũ merĩ, nĩenyihie na athĩke, nĩatuĩke ũrĩa mũnini mũno gatagatĩ-inĩ kanyu. So in the ministry, thĩ- kana thĩinĩ wa ũtungata ũrĩa tũkoragwo twĩtĩtwo nĩ mwathani witũ, tũtiĩtagwo nĩgetha tũneneherere andũ a Ngai. Ũguo nĩguo ndĩrenda kũmaanisha. nĩ ũgwĩtwo bishop, nĩ ũgwĩtwo archbishop, nĩ ũgwĩtwo high priest, nĩ ũgwĩtwo deacon, deaconess, whatever, prophet, mighty prophet, whatever, mighty seer, whatever. Marĩtwa mau mothe no ma gũtukania andũ nĩgetha makũrũmĩrĩre. Twĩtĩtwo tũtuĩke aruti a wĩra. Na gũtirĩ mũruti wa wĩra mũnene kũrĩ ũrĩa ũngĩ. Aca. Tiga no atĩ favor nĩ ĩkĩrainie. na mũruti wa wĩra rĩ nĩ mũnene kũrĩ ũrĩa ararutĩra wĩra Aca. Angĩkorwo mwathani we mwene arauga atĩrĩrĩ, menyai gũkanetwo arutani. mũtikanatuĩke ona ona ona atä amerire menyai eh, eh, mũtikanatuĩke arutani tigai gwĩtwo arutani aca Ĩhĩ. tondå må gå korwo må gä twa rä u you are special augire mũrutani no ũmwe Mm. augire mũrutani no ũmwe na nä we å rä kå nĩwe mwathani mesia nĩwe mũrutani no ũcio nĩwe rabi nĩwe mũrutani ũmwe inyuaya ngĩrĩ mũrĩ subjects cia ũrĩa

Tigai gũtuĩka aheani ũhoro aingĩ mũno, o na nginya kanitha-inĩ, mũndũ ũmwe kana andũ erĩ nĩ mokĩre maheane ũhoro, ũhoro ũcio wĩke atĩa? Ũhoro ũcio ũthire. Tondũ o ũrĩa mũrathiĩ na mbere mũkĩũtenderagia, we ũgoka na understanding yaku, ũcio ũngĩ agoka na understanding yake, ũyũ rĩngĩ araumire korokoro-inĩ ciake, ũyũ ũngĩ nake auma kũrĩa akahũna mũno, araria kũringana na ũrĩa arecira, araria kũringana na ũrĩa arona, ara translate ciugo kũringana na ũrĩa meciria make maramwĩra kamũira. Tigai gũtinda mũkĩrũĩra gũtuĩka arutani mũno. tondå iturwa rä arutani rä gakorwo rä rä igå rå kå rä rä aya mararuta rĩrĩ mũrakenerera Rĩrĩ inyuothe mũrakenerera. gũtuĩka arutani like for now andå othe marakenera kwamå getwo apostle yani gwethetwo nginya Ĩni. gwethetwo nginya marĩtwa mangĩ rĩu nginya marĩtwa makaga o mũthenya gũkĩrĩ handũ harahingũrwo kĩru- gĩtuo kĩa Every day, ũrutani every day, every day, every day, every day. no kä å ria kä rä a kä nene nä atä no kuoneke andå mangä tuä ka Aruti a wĩra mũgũnda-inĩ wa mũthabibũ. Aruti a wĩra makoragwo na maũndũ maya, Aruti a wĩra nĩ maiguanagĩra tha, Aruti a wĩra matirĩaga indo matathũkũmĩire, Aruti a wĩra nĩ manyarirĩkaga na arĩa maranyarirĩka, Aruti a wĩra nĩ menyihagia, ti kũneneha manenehaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na tondũ ũrĩa watwĩtire no ũmwe na nowe ũkoragwo ũrĩ mũnene-rĩ, tũtingĩgayana ũgooci nake, tondũ Ngai ndangĩgayana ũgooci na mũndũ. Ingiagũthomera maandĩko ha mũthenya ũngĩ, ndakwĩra thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria ithathatũ, atĩ nake Mwathani akiuga, Roho wakwa ndũngĩtũrũgianaga na roho wa mũndũ. Roho wakwa ndũngĩtũrũgianaga na roho wa Wa mũndũ. mũndũ. Ĩĩ. Koguo, Mwathani we mwene akĩrakara. Mwathani we mwene akĩrakara, akiuga, Roho wakwa ndũgũtũrũgianaga na roho wa mũndũ. Nĩũĩ nĩkĩ gĩatũmire arakare? Tondũ he is so powerful and he, he only created man with his own image but he did not give man the power

e, agakũgaĩra gacunjĩ kanini ga personality yake akwĩra korwo wĩna kau agacoka thĩinĩ wako agaplant kĩndũ gĩtagwo seed of wisdom nĩgetha kũhĩtũkĩra gũtuĩria maũndũ maya rĩ nĩ ũkamũmenya makĩria and that is what happens tondũ na kaũndũ ũkuĩte tondũ wĩna gake kaũndũ nĩ ũkuĩte ko gagagũteithia kũmũmenya rĩu o ũrĩa ũratuĩria o mũthenya o mũthenya o mũthenya rĩ ũgĩkinya kuga nĩ kwa accumulate maũndũ maingĩ ũmamenye maũndũ maingĩ rĩ tondũ mamwe no ũmonire through experience rĩ matukũ maku magakorwo nĩ mathira Nĩwanyita, magakorwo nĩma, rĩu we ũgatũtigĩra mabuku. Rĩu arĩa angĩ tũrĩthomaga o mabuku, no we nĩwe warĩ first hand, fa- first handler wa information ya experience ĩyo warĩ nayo ya Ngai. ta kĩnjĩre makorwo ithuothe tũcikaga experience ĩyo rĩ Ĩ? ta njĩra tũngĩtigaga i- nĩyo mũndũ harĩ o kĩndũ angĩtigaga O mũndũ nĩangĩtigaga impact mwanya. ĩni korwo o mũndũ nĩ acikaga kĩrĩra gĩkĩ rĩ Ĩĩ. o meno rĩ Mm. ta maka o mũndũ nĩ angĩtigaga o mũndũ nĩ o mũndũ angĩtigaga. angĩrĩta andũ aya mandĩkire mabuku o mũndũ harĩ ka- k- kĩũndũ Harĩ o angĩtigaga kĩũndũ kĩa angĩtigaga. ũngai Ĩĩ. gĩgateithagĩrĩria arĩa angĩ rĩ but we don't seek we don't seek we just believe we are mere believers we are not seekers Eh, handå ha makorwo magä andå aya andå aya they are so weak so down matingĩhota gũ seek so nĩ gũkobia marakobia Marakobia, na rĩu mm. ũhoro ũrĩa tondũ tio marĩ first handlers of that information rĩ Mm. gũkobia kũrĩa kwa gũgakorwo kwĩna limitation tondũ they did not experience they are just copying nĩ tondũ ũngĩthoma Imitators. ibuku u- u- u- uge taboitĩ Wow. uge taboitĩ uge taboitĩ nonyita tondũ ũiguaga andũ makiuga ndũkanaiye ndũkanatharane ndũkanagoragane ndũkana tondũ no ũguo marauga magacoka mauma mageka the opposite of what has been written

kuonania utungata Mm. okire hana ta example ũngĩthoma maandĩko marĩa tũrĩga gũthoma nawe thĩinĩ wa mathayo ithano marauga mũtigecirie ndokire gũtharia ciugo cia mu, eh, ciugo watho wa musa kana ciugo cia nabii ndiokire gũcitharia ĩndĩ ndokire gũcihingia nĩwanyita mm. so Mm. nĩgetha andũ arĩa othe magakorwo magĩtĩkia me thĩinĩ wa mesia ũcio nĩ makagĩa na ũhingio ũcio gu- ũkinyanĩru ũcio nĩ makagĩa na kĩndũ gĩtagwo fulfillment wagĩa na fulfillment rĩ ũhoro wa ngai ndũbocagwo nĩ mũndũ ũmbe thĩinĩ waku aca guo mwene nĩguo wĩrutaga tondũ orĩndĩ ũkinyanĩru ũrĩa wĩ naguo na nĩgetha ũhoro ũrĩa ũkinyanĩre tondũ andũ a ngai tene ta rĩu ũngĩthoma maandĩko ma- thĩinĩ wa gũcokerithia maathani na thĩinĩ wa thama marerwo andĩkai kĩhengere kĩa maathani ikũmi na, ma, na maũndũ na maturo ma cira na kĩrĩa gĩa kũrũmi mothe mũmaandĩke mũmaige itha mũmaige mũikare mũmacurĩtie ngoro marĩa mangĩ mũmandĩke ciara-inĩ cia moko nĩgetha rĩrĩa rĩothe ũrathiĩ ũkaugaga mawatho maya ndũkare ũtethambĩte watwa gũthiĩ kahinda wĩke ũũ watwa gwĩka yani mawatho mau maikare on your fingertips and they were around 613 Hey, matiakire maingĩ mũno marĩ maingĩ mũno nĩwanyita nĩkĩo ũraigua mandĩko makiuga mũndũ angĩanyitirwo agĩka ũru nĩ andũ erĩ kana atatũ nĩ atuagĩrwo tondũ tũkĩũĩ tondũ ithuothe ithuothe nĩ tũkĩũĩ nĩ mawatho tũĩ ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo na, tũgĩ na yarĩ way of life Mm. it was their social eh, eh, it was their social whatever capacity mũtũrĩre wao wabatiĩ ũkorwo ũrĩ ũguo nĩkĩo meragwo mawatho maya mandĩke mandĩke handũ ũmacurie ngingo mau mangĩ ũmandĩke moko-inĩ koguo basically andũ aya ona nĩ nĩ mahũthagĩra so much time makĩmenyerera watho kũrũra mahũthagĩra magĩ magĩathĩkĩra Magĩ Ngai. fulfill. Magĩ fulfill. Magĩ fulfill. Nĩ ma- They tondũ were- mm. ũraikara ũkĩhũgaga Ĩĩ, nĩ. ng'ania nĩ aranyona plus ona ona gũkũ kwarĩ gwĩtua gũtheri Nĩ gwĩtua. tondũ they are just they just wako- marenda kuoneka they are obeyers of the law nĩkĩo ũraigua Mm. mm. mesia akiuga atĩrĩrĩ inyuĩ arutani a watho inyuĩ arutani a watho tondũ acio nĩ maroraga marĩ very very observant ũrĩa mũrarũmĩrĩra watho atĩa mũraikara atĩa mũraikara atĩa Mm. no nginya tũrore ũyũ ndarahoya ũrĩa tũhoyaga ũyũ ti witũ ũyũ ndararĩa ũrĩa tũrĩaga ũyũ ti witũ ũyũ ndaraikara ũrĩa tũikaraga ũyũ ti witũ na no ũririkane handũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ he handũ mũndũ gwĩtwo paũlũ tondå ira nä å ranjå ragia kä å ria kä atirä rä paulo nä akinyire handå akäng'ethanä ra na betå tondå betå nä aumire jerusalemu betå yå wa ũmwe wa betå the, the disciple ĩĩ akiuma jerusalemu agĩkora paulo kũrĩa paulo ahunjagia kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ tondũ paulo atũmirwo kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ nake petro agĩtũmwo kũrĩ ciana cia isiraeli rĩrĩa petro athire gwĩ paulo kũrĩa paulo arĩ Magĩikarana na Paulo ũrĩa akorire Paulo agĩikara. No rĩrĩa gwatuĩkire Jakubu na Johana nĩ megũka kuuma Jerusalemu makore Petero kũrĩ arĩ, Petero akĩambia kwĩiga kando na andũ a ndũrĩrĩ, tondũ Aisiraeli nĩ moka, Paulo akĩrũgama akĩmwĩra, Tiga ũhinga. Tondũ ariũ a thoguo nĩ moka rĩu nĩ wambia gwĩtua ũrĩ mũndũ ũrarũmĩrĩra watho. na nĩ tũkũũĩ na nĩ we. tũkũũĩ rĩrĩa twa- rĩrĩa wokire ũgĩtũrania na, na niĩ rĩ ũratũranagia na andũ aya ũrarĩanagĩra nao ũranyuanagĩra nao ũramaheaga ciugo mwĩ hakuhĩ nao no tondũ aria thoguo nĩ moka rĩu nĩwambia gwĩtua we wĩ hinga akĩmũkĩrĩra akĩmwĩra tiga ũhinga tondũ ndĩrakuonaga bita nĩ ndĩrakuona bita twarĩ nawe na no ndĩrakuonaga nĩ twanyite na mũ- mũrata wa Mm. mwathani so Mm. arĩa twĩtĩtwo nĩ ngai tũtiĩtĩtwo nĩgetha tũnenehe rĩa arĩa angĩ in fact ithuĩ ahunjia niĩ ta mũhunjia batiĩ kũnyiha ona mũno mũno makĩria Nayo nĩyo possibility ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ho from the beginning to the end. No ti gũtinda hĩndĩ ciothe, no kũrũa tũrarũa, no gũtuĩka mũnene kũrĩ ũrĩa ũngĩ because rĩrĩa twambia kũrũa no mũnene kũrĩ ũrĩa ũngĩ, tũteaga focus. Tondũ rĩrĩa ng'ombe gũtuĩkaga ndume igĩrĩ irarũa nyeki nĩyo ĩkaga atĩa? Nĩyo ĩ- Rĩu can you imagine mũtungatĩri ũyũ nĩ arũgama uga nĩ niĩ ndĩho, ũyũ ũngĩ arũgama uga nĩ niĩ ndĩho. What happens? Ashirika mambagia nao rĩu kũiywo nĩ mũcukani. Akambia kũmanyarira, angĩ magakua ngoro. Ũngĩũria andũ aingĩ gũkũ nĩ magũkwĩra, Niĩ kanitha itũ twekire twekire. Kuumana na hau ndirĩ ndacoka nyũmba-inĩ ya Ngai. Tondũ arĩa maahetwo hinya wa kũrora andũ acio nĩ maaremirũo nĩ kũmarora. Reke ngũthomere maandĩko ma Ngai. Tũthome maandĩko. Reke ngũthomere maandĩko ma Ngai me thĩinĩ wa ibuku rĩa Titu ĩmwe, ũngĩthoma mũhari, eh, mũhari wa gatano, kana tũthome mũhari wa kĩ? Mũhari wa gatandatũ na mũhari wa mũgwanja. Mũndũ wa gũthuurũo nĩ atuĩke mũndũ ũtarĩ ũcuke.

Tondũ ũhoro wa Ngai ũgũkĩhunjia atĩa? Ta, ta imagine tũrarĩrĩ wĩna thirĩ wa andũ ta 30, ũcoke ũrũgame harĩa kũhunjia, nĩmekũigua kiugo kĩa Ngai? Ai. Nĩkĩo arerwo atuĩke mũndũ ũtarĩ na ũcuke. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ, mũndũ ũhikĩtie mũtumia o ũmwe. O ũmwe tu. Mũndũ ũhikĩtie mũtumia o ũmwe. At a particular time kana ũngĩkorwo wanahikia rĩngĩ something happened ũkĩhikia ũngĩ. Eh, that's a very wide topic Mm. tondũ it's a very wide topic no Mm. Ngai nĩ arĩ tha no no hau kũratuĩka nĩhe kwĩrĩtwo mũndũ Ĩ, mu- mũndũ wa ũhikĩtie- mũtumia ahikĩtie mũtumia ũmwe. ũrĩa ũmwe. reke njuge haha itegũtarĩria mũno rĩ Ĩ. mũtumia ũrĩa ũĩkaine rigarĩ akorwo Akorwo arĩ arĩ ũmwe ũmwe. no haha nĩ very tricky mũno tondũ mũtungatĩri nĩ aratiga mũtumia akoyana na nyarũrũ ng'engĩ akamwĩta mũtumia na mũtumia wake na ciana mararĩa thĩna alafu akoya ũngĩ haha magakorwo marĩ nake no mandĩko eh, mu- mandĩko makĩaria perspective-inĩ ĩyo rĩ marauga mũndũ already ũĩkaine ũyũ nĩ mũtumia wake na mutumia wake arĩ muoyo tondũ maandĩko maugaga as long as ye, mũndũ ũrĩa mwakomanire nake arĩ muoyo kana mũndũ ũrĩa mwarĩire mĩhĩtwa nake arĩ muoyo as long as arĩ muoyo na, mu- na ndũmũhete maratathi ma divorce ũcio nĩ mũtumia waku as long as mũthuri ũyũ arĩ muoyo ũcio nĩ mũthuri waku gũtirĩ ũndũ ũngĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ koguo ũ- ta rĩu niĩ ingĩtigana na mũtumia wakwa thiĩ hikie mũtumia ũngĩ no nĩ gũtigana twatigana na ndinamũhe divorce ĩrĩa ĩbataranĩtie kĩwatho na gĩkĩrĩkanĩro ndĩmũhe divorce ndĩmũrekererie mũtumia ũrĩa ndahikia wa kerĩ ũcio mandĩko maraũtara wĩta ũtharia nĩ gũtharia tũratharania nini na mũtumia ona ũngĩkorwo ũgĩ- ũkĩhunjia atĩa ona bana? ingĩhunjia atĩa na kĩu nĩkĩo kĩrarĩ atungatĩri tondũ marĩ na atumia nyũmba-inĩ kwao, no nĩ marona ciarĩndĩ, nĩ marona secretary, nĩ marona youth choir master whatever, nĩ marona andũ aya, nĩ marona atimia aya matungataga kĩgongona-inĩ mena kĩeha mũno, makamaninĩra kĩeha. Ĩndĩ, ona thikũ ici ndĩgua gũkũ kwĩrwo nĩ gũtindĩka Eh, maguta ma- magagĩtindĩkĩrĩria maguta Matindĩkĩrĩria mageka maguta. koguo in the process rĩ maguta maya makanyuo makehera tondũ waganu nĩ waingĩra Nĩũĩ nĩkĩ gĩtagwo gĩtũmaga gĩko kĩu gĩtwo ũtharia? Tondũ already wĩna mwako wakĩte. Mwa- mwako Oh, ũĩkaine. nĩ ũtharia Rĩu nĩ nĩ nĩwa- gũtharia nĩwatharia mwako ũcio tondũ ũĩkaine. ngĩkĩigĩrĩra mwako mwako-inĩ Ndũngĩigĩrĩra mwako mwako-inĩ. Rĩu nĩwa- nĩwatharia mwako ũcio wambia gwaka mwako ũngĩ. nĩ ũtharia mũtheri Na mwako ũyũ ũraũtharia rĩ, mwene arĩ muoyo, mwene mwako ũyũ arĩ muoyo nĩkĩo wĩtagwo ũtharia. No angĩkorwo akuĩte wĩ mwĩtĩkĩrie. Ti kũrũra, kũhikania kana kũhika. ũrĩnjũria kiũria kĩu tũrĩcokia hĩndĩ ĩngĩ no tũrĩcokia so nĩkĩo kũ- kĩrĩkanĩro kirauga atĩrĩrĩ akorwo arĩ mũthuri wa mũtumia Ũmwe. no igua amba erwo nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke koguo gũtirĩ atumia mangĩrũgama ha- harĩa mauge mũndũ ũyũ nĩ aningaga itherũ mũndũ ũyũ nĩ anjĩraga nĩ aranyenda mũndũ ũyũ nĩ anjĩraga aca ndarĩ na ũcuke koguo angĩrũgama harĩa ahunjĩria andũ othe nĩ makwenda kuga mũndũ ũyũ arauga atĩa and the problem is nĩ tũrenda kũhunjĩria andũ no atumia aya no tũramaringa itherũ no tũraringana nao itherũ Na twageria kũmũrĩka ũhoro ũyũ tũrerwo nĩ tũroro ta maguta. Rĩu nĩ morotwo biũ. Tondũ rĩu rĩ twageri kuga ai mũtungatĩri haha ũragĩtũtwara atĩa? Kerwo aca mũndũ ũrotagwo maguta ndũkanorie ũhoro wamo Matirotagwo matarĩ na gĩtũmi. Ĩ, Ona ndũngĩmorota- tũkamakio. ndũngĩmorota matarĩ na gĩtũmi ta rĩu ta rĩu ngũria atĩrĩrĩ nĩ wangora waganu-inĩ ona ti- tiga kũmorota ubatiĩ kũmaitĩrĩria maĩ mau Maguta njugũke. mau. Ĩĩ, mau njugũke tondå maya ti maguta anymore. maya ti maguta matingä tå teithia Ma- maya maguta maguta nĩ ngwenda gũgũtarĩria maguta Ma- nĩ eh, marĩ maguta maya hadabu maragio by the way, maguta yagwo. nĩ marĩ hadabu There is anointing. anointing ya ngai nä rä handabu anointing ya ngai nä rä gä tä o anointing ya ngai nä rä self control anointing ya ngai nä rä boundaries nĩ kĩ- kĩrĩa kĩratũma ũigue magĩtwo maguta na matiretwo maĩ tondũ maguta mangĩkuhĩrĩria mwaki no megwĩka atĩa no marĩrerũka na no magũcine nĩkĩo maretwo maguta bata wa maguta ũkoragwo arĩ gũburaĩ kĩndũ ũkaigua nĩ kĩagĩa na cama nĩ kĩagĩa na mũrĩo koguo rĩrĩa mũndũ wa ngai ena maguta thĩinĩ wake nginya kiugo kĩrĩa ararekereria ũiguaga kiugo kĩu ndĩ- kĩna cama Nĩ ta mwaki. koguo nĩ nĩ ũraigua kĩrĩa kĩrauma thĩinĩ wa mũndũ tondũ maguta nĩ mararia hena Nĩ kĩndũ kĩndũ kĩra kĩ- trigger thĩinĩ hena wakwa kĩndũ kĩho Mm, harĩa ndĩraigua kĩndũ kĩrakana Hena- thĩinĩ hena wakwa na kaũndũ ge- thĩinĩ hena kaũndũ koguo maguta maya rĩ nĩ Mũndũ- marĩ mũndũ- mĩhaka koguo mũndũ angĩona ndabatiĩ kwamba gũtinda agĩkwĩra niĩ ndĩna maguta Aca. nĩ we ũkũigua ũbatiĩ ũmaria raici we nĩ ũkũrealize Ĩni, agĩũkaga kwĩra atĩrĩrĩ thĩna ũcio wĩnaguo ngai arokwehereria But why is everybody claiming to be having the anointing? You know, I was anointed by God. Nim- Do you have to claim that? ndigũkwarĩria atĩa mũrata wakwa Ĩ. no nĩ ngũkwĩra ũrĩa maguta mau maretwo maandĩko marameta igũta ngoroku Igota? ngoroku Nĩ sisi sira ugacina maguta. Ĩ, maguta mau rĩ maretwo igũta ngoroku na nä kå rä na gä tå mi kä rä a kä ratå ma metwo igå ta ngoroku gĩtũmi nĩ kĩrĩkũ Ĩĩ, nĩ kũrĩ na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma metwo igũ ta ngoroku o ũrĩa tũgũthiĩ na mbere tũkĩaragia Ĩĩ. noguo tũgũthiĩ na mbere tũkĩguragia maũndũ maingĩ marĩa mahithe nĩgetha andũ a ngai marĩrwo nĩ ũtheri na nĩgetha magĩe na i- i- ikirĩti rĩu rĩa kuona rĩu mone wega mone maũndũ mangĩ ũrĩa makoragwo tũtiringe mahana. sam ithu tũti- tima tũramera twenda Ĩĩ. gũtiringa process ya Mũndũ ũcio. kwenjera anji kwenjera ambie kwenjera Gũt- gũtirĩ atĩ matũrarehera mũndũ ambie kũria ngai nũ na ndũkanarende maya kũheo maya kũheo ndĩngĩkorwo ĩ ma wĩ mathĩre we mwene ma ndĩrĩ yatuĩka second hand atĩ nĩ second hand experience atĩ niĩ ma itũ ndiĩ njĩtĩkĩtie ĩrĩa ya mũtungatĩri witũ ĩyo aca ĩyo ti ma mani ĩrĩa we wĩmenyeire ĩrĩa Mĩrĩa- we- mĩrĩa ũra feel Ii. na mĩrĩa ũra experience truth about god no nginya ũmĩ feel Yeah, nĩgetha- tiri- no, nĩgetha- nĩgetha mũndũ ũheane ũngĩ ũhoro ndangĩgũbirĩra. ũcio, nĩgetha ũheane ũhoro wa ngai ũcio na tondũ tũgũkorwo tũrĩ o haha rĩ Ii. na tũgũthiĩ na mbere tũkĩaragia na andũ aitũ rĩ Ii. tũkamacokeria ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria